Sou, an eis mer beim weidere Let's Play Full Fallout lo schon den zweeten Dag a Folge an dëser Woch. Ech weess net, wat lass ass. Entweder langweilen ech mech wierklech, gehir los oder ech schaffen ze vill Zäit. Wéi kann dat sinn? Also ech sutz grad geschloen zwou Stonne beim Renderen, vun dohier mengen ech och dat ech mat verdéngt hun awer e bëssen ne. Ech do erëm den ee Kopfhörer hallef aus fir dat ech iech bëssen, fir dat ech mech selwer bëssen besser héieren. An jo mir waren hei am Camp, ech weess net méi genau wéi et heescht. Äh, Charlie, Ranger, Ranger Station Charlie. So, a mir machen es mal op, fir zu gucken, ob mir vielleicht etwas Nützliches fannen. An ich habe gesagt, wir gehen als nächstes op Nova gehen. Sind ich mal gespannt, was du so Nützliches erwartet. Strohmütter. Ich weiß noch immer, dass wir... Ja, da schéngt een zimmlech beleeëgert ze sinn, dee wou séngt. Nee, mir brauchen nach ëmmer Sensormodule, well ech wëll mäin eischte Begleiter lo mol endlech fräischalten. An wat ech nach wollt soen, ech freeë mech schonn haut mol e bësse sou erageluusst an d'DLCen. Also ech hu jo viru laanger Zäit, ech mengen dat si lo schonn zwee, dräi Joer hier, hunn ech déi hunn ech vun deene véier DLCen, wou beim Spill dobäi sinn, Hunn ech zwee Stéck gespillt. Dat war eng Kéier deen am Canyon do. Déi wou gespillt hun, déi wësse wat ech schwätzen. Den am Canyon hei eng Harmonika an dee beim Casino Sierra Madre. An Dir hat hunn ech och gëtt ugespillt an ech hu mer elo mol e bëssen den Ufank ugekuckt gehat an et gesäit awer richteg interessant aus, gell? Sensor Modul, okay eent hu mer, et brauch en nach ee Sensor. Are you fucking kidding me? Esou Sensor mat du, lo geet guer näischt méi gell? Schwer. Ah, da muss man op ze iees de Kojot miet hm, lecker so is man op 200. Äh, wat schon ha nach dra leer. Ma ech wol iwwer Cooling Unit, wofir sinn dee geduet? Fraen. Op jidde Fall gesinn déi relativ interessant aus, déi zwee aner DLCen. Dat sinn déi, den eent ass Lon Lon Lonesome Road an dat anert ass ähm, Old World Old World Blues. Also ech si mol zimmlech gespaant op déi. Ech hu mer wierklech elo bei zwee Let's anere Let's Playen ech mer mol ugekuckt, awer wierklech ëmmer nëmmen déi éischt Folg, fir ze checken, ob wierklech eppes op derwäert ass.

Feature net Future egal wat. Ähm, so a mir machen es lo Richtung Wie war schon um zu 12 Kugelen du willst mich verarschen? Ah, kein Wunder, hat sie die falsch ausgewählt. So. Uh. Panzerbrechend. Ja, op jeden Fall net, sonst hätten net viel bei ungepanzerten Zielen. An ech trëppele los. Ech wiessle mol d'Rüstung séier. Dei och e bësse méi séier, so. Wéi leiwe konnt ech soss nach mat deenen décke Panzerunge ronderëm lafen? A fir mer nach Karawane, déi hunn anscheinend och iwwerlieft. Jo, an ech si wierklech gespaant op de DLC, mee mir fänken se awer wierklech réischt u wa mer de gewëssene Level, wou erfuerdert gëtt, erreecht hunn. Well esouwäit ech mech nach kann erënnere mu soll, et kann ee se scho spille wéini ee wëll, mee et ass besser wa een e gewëssenen Level huet hei leien keng Läichen ze Motorräder ok an jo ech wollt jo och relativ esou réischt ech wollt schonn d'Haupt Story awer bëssen duerchspillen éieren ech mech dann un déi DLC eruma wat leeft fir wat ruckelt dat ech hunn näischt am Hannergrond lafen fir wat ruckelt dat ginn dat duer hal op. Oh dat do nervt gell, ech hu soss ni Ruckelen am Spiegel. Lo geet duer, hal op! Vläicht läit och en Nowak, sou. A mir sinn ukomm, endlech! No souvill Geschwätz sinn mer endlech ukomm. Nowak, also mir hu lo schonn d'Hallschent vun der, okay mir hunn net d'Hallschent vun der Carte berees, mee mir si lo an der Hallschent vun der Carte ongeféier.

Fragen Sie mal Jeanny May. In der Stadt passiert nichts, ohne dass sie es mitbekommt. Jeanny May? Sie ist meistens oben in der Lobby. Jeanny géing ech et do liesen. Maja, dann hiess et jo. Schau an, wer da ist!
Jo, ech sinn do. An dann? Hu mer domatter etwa e Problem, Bitch? Nee, komm. Also, wat ech elo grad gesinn hat, dat war zimmlech cool. Ech hunn also, dat grad zur visueller. Ähm, Erweiterung, ech hu mat, äh, ech ma, ech hu geschnippt, eng Kar lénks an eng Kar riets, ne, an ech hu mam Kapp eng Kéier gewackelt. Kënnt Iech dat virstellen, ongeféier. So, wou sinn dann iwwerhaupt seng Browningen? Okay, hei si seng Browningen also. Ja, do läit jo wierklech een doudeg. Ech fënn déi Déieren ni komesch am Fong. Se vu nech aus wie wéichte wat de Wee schon normal kou wéi mi du gesi so komesch also wat ze kun um frecke wieren an se awer ker gesond déieren net do so nass eidel da gi ich mal so dann probier mal dumme direkt ze erledegen a wenn den ons op d'lauer an warden dann also well ich wees muss man ëmmer eng stonn versetzen Vun dohier waarde mer elo. Mir si lo eng Auer. Maache mer mol 10 Stonnen. Maache mer mol 10 Stonnen, esou. Well da fänkt och riicht, wann ech elo waakreg ginn, da fänkt riicht jiddereen un dohinner ze goen, wou e sollt scho laang higoen. Vun dohier 10, okay, esou. Elo si mer eng hallef Stonn virdrun. Boah, dee brëllt, dee nervt zwar net méi wéi en hëlleft, gell? Boah, ech stoen emol einfach aus. Erkannt vu wem denn? Hm, wieso schéngt jo alles roueg ze sinn?

viru sech hin duddelt. Mir sichten och nach dran ze quatschen, gell? Da missten déi jo am Fong eppes matkréien. Hallo. Hm, schéngt jo ze klappen, wéi mer ons dat erhoffen. Das ist okay. Ich gesinn awer och ke Géigner ronderëm. Hm. Aus dem Sch Was dat do?

verleien ze wollen, déi angeblich in seinem Kopf zu bökeln beginnt, sobald er die Augen schließt und ihn so am Schlafen hindern. Ah, okay. Op jeden Fall sinn ech iwwerrascht. Schied. Ähm, ah, ich finde schon rëm Sachen verschreiben müssen. Ech kritt schon genug lass ginn, wann ech gegen die blöd... Ey, ech muss irgendeine Waff hei lass ginn. Ech wollt sie ja verkaufen am Fong. Ech kann awer och net sou schnell reesen, oder? Fällt d'Karte. Ne. Scheiße. Ähm. Ech will den Minigun mal schon ran hei. Da reesen wir sehr, verkaufen wir all die Waffen, die wir nicht benutzen, wo wir keine Munition dafür haben. Was. Äh

Bei ech wollt mer lo och deen eischt Spill rooflueden um Steam. Do steet awer ganz grouss drënner, wat ech och net gesinn hat am Ufank, steet drënner dass et net fir Windows 7 a Windows 8 optiméiert ass. Also géing ech mol soen, dass vun dohier déi Problemer stamen, dass et andauernd ofgekackt ass bei him, well d'Spill einfach zu där Zäit dat gouf, dat ass schonn uralt dat Spill, obwuel et awer eng nice Grafik huet gell fir deen Alter, mee d'Spill gouf ni optiméiert fir Windows 7 oder esou.

Dynamit langer Lunte benotzen souwisou ni. Dirty Water, Elektroschrott, Energiezellen, déi den Elektroschock brauche mer nach, déi do, mir hu souwisou keng Munitioun dofir. 038 er, déi verkeeft hien och net. Nee, vun dohier kann ech se och einfach hei, zack. Dann hu mer och déi Sue méi. Ah, hien huet natierlech keng Sue méi, gell. Wien huet guer keng Sue méi? Fir wat si keng Suen? Fir ze verarschen? Äh, muss man gucken, dass man andere fannen, dee wou Geld huet. Ähm, ähm, ähm, ähm, ähm, vielleicht ass an Nowek irgendeen, dee wou handelt. Da war awer och soss keen do.

Also aus dem Pack hunn ech elo mol geléiert, gëtt alles mat go gelooss wat sech fanne léisst, well mir hu keng méi an et léisst sech relativ wéineg dovunner fannen hei. Mir spullen mol vir bis op zack 6 7, bréich meng Ke of, ah do ass e schonn. Hallo, nee ech wëll är Schäiss net.

Verwitterte 10 Millimeter schleichen hale mer sou, akzeptieren, fäerdeg. Och wann en ons net genuch dofir ginn huet,
mee
auf Wiedersehen.

Ok gut ze wëssen gut ze wëssen Mä da reparéiere mer d'Aker. Zack zack sou. Kann nach eppes reparéieren hei nee. Ok minn op bidde Fall mer en bësse Gewiicht ofgeholl. Wéi wéi bleif de hei Mee ech weess net wat maachen ech elo mat der am Endeffekt. Ah, 't ass mer egal. Sou ech goen op ee Minigun sichen. Tschö. ëmmer de Problem mat der Plaz. Schéngt awer eng cool roueg Stad ze sinn dat heiten. Op jidder Fall mol frëndlech, e puer Leit mat deenen ech ka schwätzen, ech verhale ech mech net schlecht. Da wäerte mer och an der nächster Folg mol e bësse méi mat de Leit hei ronderëm spacken, sou wat da sou Neies gëtt. Ech hoffen meng Mening an Leit nach do. Als éischt Bréifblatt, do ass sécher keng Zeitung dran.

Mee de Problem ass, ech checken net dofir wéi eng déi Reparatur setzt ech, hä? Ech verstinn dat net gell. Reparieren plus 10, Reparatursatz-Effekt. Ech checken net, ech kéint elo domatter. Elo hunn ech dee geholl an dann? Firwat bréngt mer dat elo am Endeffekt? Ass deen elo méi ganz Kindescheessen? Huet keng Ahnung. Probéiere mer mol eng Kéier esou. Ah, déi gëtt awer gefléckt, mengen ech. Mee gëtt de mat der Hallwaff gefléckt?

308 der Patroun, nee natierlech net. Dat heescht, mir wäerten ons da lo mol op eis Dienstgewehre beschränken. Sou, a mir kucke lo mol hei ronderëm. Mir hu lo mol, ah, ech ginn him nach Bescheed, sou datt seng Déiere lo an Zukunft wäerten e bësse méi roueg sinn.
Schau an wer da ist! Jo es putain muss ech dat all Kéiers soen wann ech eraner kommen he? Schau an wer da ist! Haha du lees scho net schlofen he Kolleg.
Haben Sie was rausgefunden? Jou. Ich weiß nicht wie Sie das angestellt haben, aber mein ewiger Dank ist Ihnen sicher.

Dat ass mol fein ze héieren. Sou, Tiefkühltruhe soten eppes. Gëff mer ze iessen! Ech kann esouvill mathëlle wéi ech wëll. Nee, mee elo brauch ech näischt. Sou, mir ginn emol an d'Rezeptioun vum Novak Inn lo hannen. Hei am Haus soss näischt, nee?

Ëmmer déi Saach mat den Sensoren do. No Werk. Hei schéngt eng Tankstell ze sinn. No Werk. Ähm, de Fall, wou ass den Schild? Den weist einfach insgesamt hei op. Jo, d'Nouvelle, da musse mer ons einfach e bëssen ëmfroen. A gi mer mol hei an d'Desk vun der Einhard Delight. An hei hätte mer d'Madame Je.
Ah, do ware mer grad am Haus. Nun, herzlich willkommen.
Sie sehen müde von der Reise aus. Jo.
Warum erholen Sie sich nicht etwas und lassen diese feine Stadt sich um Sie kümmern? Hm, der kennt uns noch nicht.

Das Zimmer geht aufs Haus. Ihr Zimmer ist oben in Richtung der Lobby. Hier ist Ihr Schlüssel. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihren Aufenthalt angenehmer gestalten kann.
Ma dat do ass jo mol einfach gaangen. Cool. Ech hu am Fong guer näischt gemaach. Ech hu just dem Typ scho mat sengem Brahmin do gehollef.

Hüten Sie sich vor Fremden. Ma all normale Mënsch géing jo soen, oh nee, ech mengen do kann den Ziel erreecht. Mee ech mengen dat ass genau déi Destinatioun wou mer dann higinn. Hallo, Sunset Sarasbrilla, ëmmer Här domadder, domadder. Ech hunn hei een eppes Hitzches gesi gehat, war dat net hei? Nee? Nee? Hm, ech hocken net. Sensor Modul, Sensor Modul. An da muss dat Ganzt einfach elo Sense am Ding da ofsichen. Da wat mer wéi fréi de Begleeder fräigeschalt hunn, wat et och net esou, ech soe mol, déi héich Géigner gëtt dann och net grad esou schwéier, well se hëllefen engem schonn. An ech hunn d'Zëmmer krut! Wéi gäil ass dat dann? Elo mol ganz éierlech. A mir si bal an 20 Minutten ukomm, dat heescht, Da verabschiede mer ons mol hei op där Plaz an da gesi mer ons bei der nächst Kéier erëm, wann ech da mäin neit Zëmmerchen an Ubléck huelen. Bis dann a Merci fir d'Nokucke. Bis déi nächst Kéier. Ciao!